kamani doɣata nim ni tiri tim ŋɔ bi zaa naa niŋla ni daba ayopoin doo Dagbani maa gba zaa lahi nyɛli di naara ku niŋmi li hali ka bi ti naai amaa di chɛ ka di baligi ka yi diiya ni di naai maa ka chɛ din kpalim doya maa ni tiɣisi di mii tiɣisi din lahi tum N ba pira chaŋ kana ti bɔhi kpɛŋŋɔ. Paɣaba mali la di problem ka dabba mali di problem. A yi kana ti yuli ka a sahi ka kɔbili ŋmabi nyaɣisa din dii niŋ ka a nyina mali yaadi n tooi ŋma kɔbili. Dɔɣi shɛli beni ka Dagbaŋ booni li saŋkpaŋ. Barina wula n lee be saŋkpaŋ ni ka a daa mali wula ka daadama n yɛli ka baŋ amin saŋkpaŋ malimi maa. Saŋkpaŋ maa di gba yaa mali balli balli bee zaɣ gaŋ maa n kuli nyɛli. Din mala. To chaŋ ti dila.
Saŋkpaŋ saŋkpaŋ bala saŋkpaŋ maa balibu galisiya pam. Ti mali saŋkpaŋ shɛli. ka di ŋuna nyina ŋɔ ka di kuyani mɔri a kuli ʒiya ka a zuɣu yaara ka di nyɛla a nyini din kuli gbaai a nyini n mɔrili hali dii ti vuɣi di lee ni loola shɛli sankpaŋ n bala ka naan chɛ sankpaŋ shɛŋa bɛni ka di nyɛla ka noli ŋɔ polo ka di bɛ din bɛ a ti nuhi ŋɔ ni ka a kuli ʒiya ka a nuu kuli puhiri woligu tam kam sankpaŋ tooi niŋdi la ka Naawuni yi ti bi niŋa ka tari ka nubili shɛli mɔri ka a ʒili gili hali ŋmarim ka n yɛli maa so mini kuli ʒiri gindi la ti zaŋ na ka ni o zaŋ wuha ka pun kaari ni ŋuni ni zilisi niriba shɛm ka a lara Naawuni yi kuni a ku niŋ niŋ ka tari ka o chaŋ nuu maa na din mɔri luɣ shɛli maa din tooi tahi bee n chibi voli ka mɔri maa yina ka di chaŋ di zuɣu sankpaŋ ninkura ni tooi yɛli ti shɛm Di mali so ka o tooi yuri ka o ŋubiri bua nimdi din nim maa n tooi kamani di kpaŋsirili a nya ha dinzuɣu di kpaŋsirili ka a ni gba bi bo saŋkpani maa tim din ni kpaŋsirili maa di yɛn ti nyɛla naba zani ani dinzuɣu a ni nyɛ so ka o na ku pora ka o nyina pun pili vuɣubu saŋkpaŋ maa n vuɣuri li maa M ba pira so bɔhila bɔhigu ni naan tooi nya ka so nyu kom din maai bɛ ka so yuui dibu ka ti yɛn di ka a nya ka o yɛn ŋmaai bindira maa pɔri noli ka a nya ka o taɣi ni o tiba saŋkpaŋ n bala lala lala eh, bin maasim maasim maasim maa maa mi maasim maa muna zaa bɔrilim di ka ta alaafia mi ami la ti yaan nim maa daa nyurila bi lɔɣu ni kom dira bi mahari paari zuŋɔ ti mali sii mini binyɛri ma ka di maali shɛm muna zaa daa yi chaŋ puuni lɔɣu eh, eh, di yuli maa Lobili maa yɛn bela tia gbunni. Yi yi di bindirigu bee yi ŋub nyuli naai, ka ŋumbɔŋɔ ti o nuu ka ŋumbɔŋɔ bi o nuu, lala ka i yɛn nyuri ka di kul nyɛ ko shɛli din maa di mi daa mali ti la alaafee. Tɔnyama, chaɣ n labina ti dɔtali maa yaɣili. A nya nir yi nyuri kom din maa yaɣi. Din tooi niŋ ka amina amiliya nyɛ nyo n taba domi ti ni mali ti shɛŋa ka ti taali ka a nyuli ka a ni di mi ni amiliya mali alaafee ka nyuli ka o ti ka alaafee maa shɛhi n nyu kom din maai di yi pain laa doo ŋɔ ku dɔni di zuɣu nyini ŋun zo ka a nyuri kom din maai yaɣi dotali maa ka a gba alaɣisiri nyaanga maa To yulimi chaɣa n zaŋ labi ti tiŋkpansi ŋɔ shɛŋa ka a nya. Chaɣa n kana kpɛŋŋɔ maa a yɛtɔɣa maa teemi la yɛtɔɣa shɛli. To. Eh, leei ti sɔri a ti yɛlima kamaa ni a yi kana ti yuli dabba ban niŋdi hard working saha shɛli kam ka o ku be tuun kpɛma Tuun kpɛma ni. ni dabba ban ku be ofiisi puuni ka ace ŋɔ ku buri o Ah, ka iya. ni a yuli bɛ niriba ayi a ni Wilkinson bela bɛ sunsuuni. Di zuɣu ni a nya ka niri ŋmɛri hard working ka niriba be ace ni ka hard working maa lan paai lala ŋun be ace maa ni paɣa n-shihi o biɛla. Tuma din tahali ka gabsim maa gabsiri maa n dini n tahali ka amiliya nim pam niŋ ka lahi larigiri maa domi ŋun ni na nyɛ paɣasaribili ŋo ŋun bɛ ɛɛ kondishin ni ɛc ni o gbaagi o ka o nya ka gbaai ŋun nyɛ lɛbira ŋun ʒiri boto nima kpalansi ŋun kora ka bɛ zaa gbaai gbaai o nya. Di zuɣu ŋun yɛn minila kaman ban kɔri ŋɔ bee ban tumdi tuun kpɛma ŋɔ dini ni mali yaɣ shɛm maa laa n-ku nya doo kam dini. Di zuɣu o ti bi niŋ ka tari ka niŋ ŋun be eh, pɔhim maha ŋɔ ni amiliya. Ai dini nyɛ yuŋ paai ka o ku ŋme boli yindi n-kpɛhi laɣ maa ni o yɛn nya. Ai no, ma ti ni ku ku chɛfuri zaɣ yino maa di naai m-ma. A ni nya ka bɛ kpali n-doya. Duh paɣ ŋɔ mi daa mila bee ŋun mila din timsi ŋɔ din chani pampam ŋɔ. di zuɣu di ti naai ti nya ka o ku yi di zuɣu paɣaba pam yi dabba ya ka di nyɛla di pala doo maa bi yuuno mi doo maa ku yuuno mi din tu shɛm o neen yɛra o neen eh, sɔra o ni diri shɛm di zaa amaa yuŋ dini maa bee garo zuɣu dini maa di bi niŋdi viɛnyɛla yɛn chɛm ka paɣa maa kahi o ŋmana yi di zuɣu a yi ti tiŋ kpahisi bee tin yisi na a daa naan tooi nya ka ti ba ni ŋɔ ka bi mali paɣaba anahi paɣaba anu ka yili maa ka bihi maa ku puli n pali a yi yuli eh, a ni tooi ku kali eh, paɣa so paɣa yino bihi bihi pia ni ayi bihi pia yini bihi pia yuli mi shɛha mani ŋɔ na ka a nya ka a yuli ninvuɣu yino ko do yino ko ka o bihi paai bihi pishi n mina zaa ti ku niŋ chɔɣu chɔɣu chɔɣu maa ka dɔni domi ti bela din maani ti dirila din maa hali ti nimdi ka ti zaŋdi niŋdi din maani bin yihi nimdi na ka di nyɛla fuɣilim pa nyɛla bee zaŋ labi suuŋa ko nimdi n kpilim maa di so ti ni diri din maa maa shee ti gbala eh, eh, tibbu n gu ti maa ba fara chɛɣa n kana kpɛ ŋɔ maa a yi kana ti yuli di ŋmanila paɣa shɛba ban yirila a maa di ŋmanila a yuli viɛnyɛla maa ʒɛla bi nyaanga eh, o kuli doo yili maa ka ti nya